Бэс ыйа сайыҥҥы кэм саҕаланыыта. Кэҕэ чоргуйар, чыычаах ырыата уҕараабат, күөлгэ балык күннээн үүр, толоон аайы сыһыы-сыһыы ахсын сибэкки ситэр, намыһах налыы сиргэ таҥара кийиитэ, кулун ньургуһуна, Чуораан от талах анныгар герань сибэккитэ, кырдалга алтан от, сир симэҕэ буолан сир ийэни киэргэтэллэр, хатыҥ, тэтиҥ, үөт, талах сэбирдэхтэрэ тыллаллар, ходуһаҕа араас от үүнэр, дьикти кэрэ үрүмэччилэр көтөн тэлимнэһэллэр. Ый саҥатыгар саха ыала сайылыкка тахсар. Тэлгэһэ аайы оҕо саҥата айманар, титиктэр тиэргэннэригэр түптэ буруота унаарар, маныыһыт сайдыыра иһиллэр, ынах маҥарыыр, атыыр оҕус айаатыыр, ньирэйдэр мэҥирэһэллэр, ити барыта самаан сайын саҥата буолан иһиллэр бэс ыйыгар ыһыы үлэтэ бүтэн хомуурга бэлэмнэнэллэр, сири оҥороллор, бэс ыйа ыһыах ыйа буолар. Ыһыах буол кымыс көөнньөрөллөр, ыһыах түһүлгэтигэр ыраахтан-чугастан кэлбит ыалдьыттары уохтаах биэ кымыһынан күндүлүүллэр. Үтэһэлээх этинэн, илии-атах оонньуутунан уонна араас ырыа-тойук, оһуокай күрэҕэ күрэхтэрэ дьиэрэйэллэр. Бэс ыйыгар саамай бу дьылбыт уһун күннэрэ тураллар. Бу сырдык үрүҥ түүннэргэ киэһээҥҥи уонна сарсыардааҥҥы саһарҕалар оонньууллар. Бэс ыйа биһиги алтыс ыйбыт самаан сайын бастакы ыйа буолар. Күнү-дьылы билгэлииргэ маннык күннэри кэтээн көрүү ордук суолталаах буолар. Ол курдук, бэс ыйын үһүс күнүгэр сөҥүү түстэҕинэ, күһүн эмиэ ардахтаах буолар. Оттон бэс ыйын уонугар чуумпу буоллаҕына, үрдүк үүнүүнү кэтэстиэм буолар. Бэс ыйа сайыҥҥы кэм саҕаланыыта, бэс ыйа Үрүҥ Айыы ыйа буолар. Кини бары айыылар баһылыктара аан дойдуну бүтүннүүтүн айбыт сүдү, саамай күүстээх айыы буолар. Алгыһы, уруйу айхалы кытта аргыстаһа сылдьар буолан, кини кыаҕа-күүһэ муҥура суох улахан, бэс ыйыгар туох барыта сириэдийэр, ситэр, кэҕэлэр муҥутаан этэн, этэн чоргуһаллар, чыычаахтар ырыалара дьиэрэйэр, күөллэргэ балыктар күннээн ыыллар, толоон-толоон аайытын сыһыы-сыһыы ахсын Сибэккилэр ситэллэр, намыһах налыы сирдэргэ таҥара кийииттэрэ кулуһун ньургуһуннара чуораанчыктар, талахтар анныларыгар тураах атахтара, кырдаллара алтан оттор баар буолаллар. Ходуһаларга араас оттор үүнэллэр, дьикти кэрэ үрүмэччилэр оонньууллар. Бэс ыйа Үрүҥ Айыы Тойон ыйа, бэс ыйын үһүс күнүгэр саар көстө күн буолар, анды үгэннээн киирэр, сайылык малааһына үксүүр. Бэс ыйын уон алтыс күнэ хотулуу арҕааҥҥыттан тыалырдаҕына сайына ардахтаах диэн билгэлэнэр. Бэс ыйын уон тоҕус күнэ, күн уһуна уон тоҕус чаас чо дон алта мүнүүтэҕэ тиийэр. Мантан ыла биир таһымҥа түөрт күн устата турар. Ол аата бэс ыйын сүүрбэ үс күнүгэр диэри. Онтон бэс ыйын уон тоҕус күнэ хатыҥ туоһун хастааһын кэмэ буолар. От ыйын ортотугар диэри хастыаххытын сөп. Бэс ыйын сүүрбэ биир күнэ дьэ бу биһиги, сахалар, ытык ыһыахпыт күнэ буолар. Этиҥ этэрэ элбиир, сыыс оту, кучуну үргүүллэр, бүгүрүйэхтииллэр, ынах үүтэ тардар, көтөр сымыыт баттыыр үгэнэ, эһэ саарба иирсэр, тайах төрүүр, андаатар ууһуур, Ороһу биэ төрүүр, туос-хам сыста илигинэ хастанар. Ыһыах буолар этиҥнээх ардах түстэҕинэ от хомуура мөлтөһүөр буолуон сөп. Бэс ыйын сүүрбэ иккис күнэ саамай уһун күн, саамай кылгас түүн буолар. Бэс ыйын сүүрбэ биэс күнэ, сайын иэҕиллиитэ, дьыл саамай уһун кэмэ. Дьырылас ыллыыр, күлгэри ыллыыр дииллэрэ. Бэс ыйын сүүрбэ алта күнэ, Өкүлүүнэлэр күннэрэ. Күн кылгаан барар, мас кэхтэр, тыала түһэр. Бу күнтэн Саха сирин хоту өттүгэр Тах хойдор, бастакы түптэ оттуллар диэн буолар. Бэс ыйа тохсунньу ыйы батыһар. Бэс ыйын алгыһа Үкэр куйаас тыыннаах, күн харахтаах, үрүҥ айыы тойон бэттэх көрөн мичиккин. Үүнэрбин төрүттээ, айылҕабын анаа, уһун уйгулаа, кэтит кэскиллээ, быстахха саһыарыма, кэрэгэйгэ киллэримэ, дириҥ далай түһүлгэбин түһэр, алгыһым чахчы буоллун, үүнэри төрүттээччи, быйаҥы биэрээччи, от анныгар обугунаспыт, ойуу-бичик кыргыттарда, үс-кыыл тириитэ бэргэһэни эҕэрэйдии кэппит, киис-кыыл тириитэ саҕынньаҕы нэлэккэйдии кэппит, баһыы көмүс тарбахтаах, көһүөр-таһыар эмиийдээх, күскэм тускул, айхал мичил, аан алахчын хотун ийэбит Бэттэх көрөн мичик гын Күндү сахабыт дьоно-сэргэтэ Саймаарыччы таҥнан ыһыах түһүлгэтигэр түбүрүөннээн киирэн Үөһээ Үрдүк Айыыларбытыттан алгыста ылыныаххайын, ыраастаныаххайын, чэмэлийэ сырдыаххайын, чэгиэн, чэбдик буолуоххайын